שלום עליכם.
עליכם שלום, וואס הערט זיך ר' מאיר? אה, הכל בסדר. וואס הערט זיך ביי דיר ר' אברהם זאקס?
ברוך השם זייער גוט, די מצב אין ארץ ישראל איז בעסער, און נישט צו פארזינדיגן זאגט מען.
אבי נישט ערגער. איז וואו האלטן מיר? עס איז יום הזיכרון, יום עצמאות, מיר ווינטשן דיר און דער גאנצע כלל ישראל און גאנץ ישראל באפעלקערונג א פרייליכן יום עצמאות, און מיר שיקן איבער אונזער מיטגעפיל צום יום הזיכרון.
יא. יא, ווי געווענליך אזוי ווי אין פורים און תענית אסתר איז יום הזיכרון א טאג פריער, דער אנטדעק טאג נאך די געפאלענע סאלדאטן איז א ערנסטער טאג, און באלד נאכדעם ווערט די פייערונגען פון יום העצמאות, און היינט מיר האלטן דינסטאג ביינאכט היינט האט מען געפייערט אין די קינדער גערטן אז מיינע קינדער זענען צוריק געקומען זייער באגייסטערט און פרייליך פון די פייערונגען וואס מען טוט איין טאג פריער און מען פייערט עס אין די קינדער גערטן און אין די שולן מען מאכט די צערעמאניעס ווייל יום הזיכרון מאכט מען אן אנדערע סארט צערעמאניע א מער ערנסטע און צו די קינדער יעדער איינער וויפיל ער קען פארשטיין אבער יא, מען רעדט וועגן דעם. און מען הערט א סירענע א לאנגע צייט, יא? איז דאס שוין פארגעקומען?
יא, די סירענע הערט מען צוויי מאל, איחוד אין די טאג, אן דעק טאג נאכן חורבן, יום השואה הערט מען א סירענע איין מאל אינדערפרי, און יום הזיכרון הערט מען, מען האט שוין געהערט אכט אזייגער פון איין מינוט, און נאכאמאל עלף אזייגער אינדערפרי, א סירענע פון צוויי מינוט, און דאס איז אין דער צייט וואס מען מאכט די צערעמאניעס אין די מיליטערישע בעסוילעמס ארום די לאנד, די צערעמאניעס הייבן זיך אן בדרך כלל פונקט עלף נאך די סירענע, און טאקע יא, די גאנצע מדינה שטעלט זיך אויף זיך דערמאנען און פארגעדענקען די געפאלענע סאלדאטן,
גוט, איז גוט, לאמיר הערן פון דיר אביסל וועגן דיין לעבן, איך האף אז אלס אלע זענען געזונט, און אויך וועגן די סביבה און ישראל, און אויך אביסל וועגן ישראל ראדיא, אונזער באליבטע ישראל אידיש ראדיא. וועגן ישראל בכלל, נו ווי איר ווייסט די פאליטישע קריזיס גייט אן און ווייטער און ווייטער, וויפיל קען מען שוין רעדן וועגן דערויף, עס איז שוין אביסל נמאס געווארן, און די קאראנע, איך מיין אז די צוהערער קענען שוין, אדער די האבן עכט צושויער אין אייערע ראדיא ווייסן, אז אליין גאט, די וואקסינאציע פראיעקט איז געהאט א גרויסע דערפאלג, און די נומערן ווערן אלץ נידעריגער און נידעריגער, נישט אינגאנצן אלץ איז נאך אפן, מען איז דא זייער פארזיכטיג,

זענען דאס דער פירער פון די יוניאנים פון קאראנע, און ער זאגט אליין אז מען וועט עס דארפן אפשאפן אין א וואך ארום, צוויי וואכן ארום, דער מוז גיין מיט מאסקעס אויף דער גאס, אבער ביז ווען עטץ האט נישט באטעט געווארן מען גייט מיט מאסקעס אי אויף דער גאס אי אין פארמאכטע ערטער, און ווי איך האב געזאגט מען קען מאכן אין פרעסס ביז צוויי הונדערט מענטשן, און דאס איז די פייערונגען פון יום העצמאות זענען מיט זייער א גרויסן עולם, טויזענטער און טויזענטער, די מוניציפאליטעטן געבן ארויס זייער גרויסע געלט אויף דעם בדרך כלל אלע יאר, און מען נעמט זינגער און אנדערע סארטן פון אונטערהאלטונג, און היינטיגע יאר, פריערדיגע יאר בכלל האט מען בכלל אפגעשאפן, און היינטיגע יאר האט עס זעכער, עס איז געווען גאנץ קליין רעלאטיוו, אבער איך מיין אז דער געמיט איז גוט וועגן די רוף פון די קאראנע וואס ס'ווערט לייכטער און בעסער און די אינציגע פראבלעמען זענען די עקאנאמישע פראבלעמען זענען נישט געלעזט געווארן, כ'מיין אז מענטשן זענען מער ווייניגער אפטימיש לגבי דער צוקונפט. ס'וועט ווערן בעסער און מיר האבן אויך א גרויסע פראבלעם איז די טוריזם וואס. יא, כ'האב געוואלט פרעגן, די טוריזם איז א גרויסע טייל פונעם לעבן און ספעציעל פונעם עקאנאמישן לעבן, וואס טוט מען וועגן דעם? ווי אזוי קען מען לעבן אן דעם?
יא, איז ערעויס מיר זעמיר אזוי צופרידן פון דעם אז כאטש מ'קען געווען נישט לאנג צוריק א מען רופט עס דא א סגר א קוואראנטין וואס מען דארף ממש נישט ארויס גיין פון שטוב, צום דריטן מאל, מען דארף געדענקען אז אין ארץ ישראל איז געווען קוואראנטין די לענגסטע פון דעם גאנצן וועלט אדער איינע פון די גאר לענגסטע, געווען דא זייער לאנגע קוואראנטינס, דריי מאל אין דריי פאלן, און ס'איז געווען גאנץ לאנג, און די לעצטע איז געווען נישט לאנג צוריק. אלץ איז געווען געמישט איך האב מיט פאליטיק און אזוי ווייטער מענטשן זענען נישט געווען איך מיין דאס רוב זענען געווען גאנץ נישט זייער צופרידן מיט דער פירערשאפט דאס איז ווענד זיך אין פאליטישע מיינונגען פארשטייט זיך אבער אבער מען איז יא צופרידן פון דעם סוף מען זאגט אז דער סוף איז גוט איז אלץ גוט איז דער סוף מיט די וואקסין פארשטייט זיך אויכעט וועגן דעם רעדט מען פאליטיש זייער זייער אסאך, למשל איצטער אין דער אימפרעזע וואס גייט פארקומען אין יום העצמאות איז פאראן די מלוכישע אימפרעזע וואס מען פירט, מלוכישע צערעמאניע דארף מען עס רופן, וואס מען פירט ביים סוף פון יום הזיכרון אנהייב יום העצמאות וועט מען רעדן וועגן די וואקצינאציע, איז זאגט מען אז ס'איז צו פאליטיש, די וואס זענען קעגן דעם פרעמיער נתניהו האלטן אז דאס איז נישט שייך. אבער איך מיין העכער די וואס זענען נישט צופרידן פון דעם וואס מען רעדט אזויפיל וועגן דעם אין פאליטישע פארום איז צופרידן פון דעם אז דאס איז די מצב. איך רעד, איר פרעגט אבער וועגן טוריזם. וועגן טוריזם אזוי, בכלל געווען זייער גרויסע קריטיק וועגן דעם אז אפילו אין פאלן וואס איז געווען ווי איך האב געזאגט זייער לאנגע קוואראנטין האט מען יא אריינגעלאזט מענטשן ווייל ס'איז פאראן דא אין ארץ ישראל אזא טראדיציע אז מען לאזט אריין אידן מען לאזט אריין מענטשן, מען האט אריינגעלאזט נישט נאר ישראלים, וואס פארן זייער אסאך ישראלים וואס לעבן נישט אין ארץ ישראל, זענען ישראל בירגער, פארן מער ווי א מיליאן, נאר אויכעט סתם מענטשן וואס זענען אריינגעקומען, און למשל ישיבה בחורים זענען אריינגעקומען פריערדיגע יאר, און מען האט אריינגעבראכט מיט זיך אלע סארטן, פארשטייט זיך קאראנע און וועריאנטן און אזוי ווייטער, עס איז געווען וועגן דעם א גרויסע קריטיק, איז איינטיט מען איז מען מער פארזיכטיג וועגן דערויף מען זאל נישט אריין לאזן צו צו גרינג, איזיצטער לאזט מען אריין נאר ישראל בירגער וואס מען דארף האבן א וואקצין, מען האט שוין גענומען וואקצין און אי גענומען וואקצין און האט מען געמאכט צוויי קאראנא אונטערזוכונגען, צוויי טעסטן, אי אין די מדינה וואס מען קומט און אי ווען מען קומט אין די צואה דארף מען מאכן נאך א צווייטע און נאר אזוי קען מען אריין קומען נאר ישראל בירגער, אז מען וועט נישט וועגן ישראל בירגער איז בכלל דאס איז זייער זייער שטרענג, יא יא דאס איז זייער שטרענג און דאס איז נישט געווען אזוי דאס איז נאר איצטער, די געזונט מיניסטער איז גאנץ שטרענג, איצטער זאגט מען אז מען וועט לאזן סוף מאי וועט מען לאזן גרופעס וואס זענען געשטעלט פון פריער וואס זענען שוין וואקצינירט וועט מען לאזן קליינע גרופעס פון צען צוואנציג מענטשן מען וועט אנהייבן יא, דער פראבלעם איז א גרויסער, איך מיין אז יא, דאס איז א גרויסער פראבלעם, געווען טוריסטן זענען געווען פיר א האלבע מיליאן, אין צוויי טויזנט נײַנצן געווען א גרויסע רעקארד, און מען האט גערעדט אז ס'איז א פראבלעם, ס'פארן צופיל טוריסטן, און אסאך ערטער האט מען געהאט די פראבלעם, אין ירושלים איכעט אגב האט מען גערעדט כסדר ס'איז פארהאן זייער אסאך טוריסטן אין אסאך ערטער און איצטער נאר מ'ווארט אויף זיי אז זיי זאלן צוריק קומען ווייל דאס איז איך מיין די אכטע אדער זיבעטע קוואל פון הכנסה איך געדענק נישט דאס איז נישט פון די גאר העכסטע אבער פארהאן הונדערטער טויזענטער מענטשן וואס ארבעטן אין דעם און וואס ארבעטן ארום דאס הייסט נישט נאר יא ס'איז פארהאן די האטעלן און די וואס גיבן זאכן פאר די האטעלן זענען פאראן זייער אסאך פאבריקן וואס ארבעטן מיט האטעלן וואס מ'ארבעט נישט מיט. יא דאס איז די צרה די קליינע געשעפטעלעך די וואס ארבעטן מיט מזומן מיט דירעקט קעש. יא א געוויסע קאמפענסאציע קומט פון דעם וואס די צדיק האבן זייער ליב צו פארן אין אויסלאנד, כ'ווייס נישט צו אלע אונזערע צוהערער ווייסן דאס, מ'האט זייער ליב פארן, איינע פון די זאכן מ'איז געקומען אין ארץ ישראל גוט, מען זוכט א דיל פאר אין אויסלאנד, ס'איז געפארן ארויס מער ווי א מיליאן א יאר, מער, אסאך מער, בערך צוויי צו דריי, איך געדענק נישט, זייער אסאך פארן ארויס, בפרט אין זומער, אבער איך העט אין פסח און אין די יום טובים, מען פארט ארויס, און די וואס קענען, ס'פארן די וואס פארן מער ווי איין מאל א יאר, אבער פארן איין מאל א יאר איז, די אלע העכערע שיכטן וואס קענען דאס ערלויבן פארן איין מאל א יאר, און די וואס נישט, איינמאל אין צוויי יאר, נישטא אזא זאך אזוי ווי אין אמעריקע וואס מען פארט נישט, נישטא אזא זאך, אדער אין אירופה, יעדער איינער וואס קען אביסל פארט, די חרדים פאראן די וואס האבן נישט קיין רעבעס אין אויסלאנד וואס פארן נישט אסאך יאר, אבער בכלל פארט מען, און דאס אין זומער צייט למשל איז נישט אלע האטעלן אבער א גרויסע טייל פון די האטעלן וואס פלעגן האבן געסט פון אויסלאנד האבן געהאט געסט פון ארץ ישראל, דער פראבלעם איז אז ארץ ישראל'דיגע זענען נישט אינטערעסירט אין גיין למשל אין ירושלים. ירושלים קען מען, אבער די קריסטן וואס קומען פון אויסלאנד, בכלל נישט אידן, נישט ארץ ישראל'דיגע, האבן שטארק ליב צו זיין אין ירושלים, ירושלים איז פול מיט האטעלן, און אזוי אויך אין אנדערע ערטער וואס זענען מער אסאציאירט מיט, אבער אין ים המלח איז פול מער ווי דער ווען נישט איז, אילת איז איבערגעפאקט, איבערגעפאקט. און אפילו דאס וואס מ'איז נישטא מענטשן פון אויסלאנד, די סארדיגע פילן דאס אויס, דאס העלפט אין א געוויסער אין א געוויסער אופן.
אינטערעסאנט. יא, און וואס איז דער מצב מיטן כותל מערבי, וואס איז די לאגע איצט מיט דעם? עס פונקציאנירט? מענטשן קומען אהין און גייען פריי? ממש די לעצטע טעג, איך ווייס נישט צוויי צו דריי טעג צוריק האט מען דארטן געעפנט, געווען דארטן מחיצות וואס איז געדארפט זיין קלענערע גרופעס, היצט האב איך דאס אפן. מסתמא זענען פאראן, איך האב נישט געקוקט, מסתמא איז פאראן יא געוויסע באשרענקונגען, באגרעניצונגען, אבער איך ווייס נישט פונקט. אבער דאס וואס איז געווען פריער אז ס'איז געווען קלענערע צימערלעך אדער נישט קיין אמת'ע צימערלעך, אזעלכע פארמאכטע ערטער מיט מחיצות, דאס האט מען אפגעשאפן ממש לעצטנס, מען רעדט אז יעצט איז ער זייער שטארק, זייער שטארק, דער וואס אינטערעסירט זיך אין דעם, די חרדים וועגן לג בעומר וואס וועט זיין אין מירון, עס קומען דארטן זיך צונויף אין משך פון די גאנצע מס' ט, מער ווי א האלב מיליאן אידן, דאס איז די גרעסטע אימפרעזע פון אידן אויף דער וועלט, אנואלע, יערליכע, אימפרעזע, און פאראן די וואס האבן מורא פאר דעם, עכפ חרדים, מען דארף דא געדענקען אז חרדים זענען נישט פון איין סארט, און ביי די ליטווישע איז דאס זייער א קליינע מצוה, מען האלט נישט פון דעם צו שטארק, בפרט די וואס האבן ליב אזוי צו זען אנדערע אידן, ביי חסידים איז דאס א גרויסע מצוה, און ביי געוויסע ספרדים, די וואס זענען מער אנהענגער פון קבלה און אזוי ווייטער, און דערפאר איז דאס פאראן די פון די דעפוטאטן פון די חרדים וואס העלפן נישט גענוג און זיי ווילן דאס נישט זאגן אז זיי העלפן נישט אבער זיי העלפן נישט און איצטער איז דאס נאכאלץ מיט באגרעניצונגען און דאן האט ער זאליער געדארפט געדענקען דאס האבן מיר אמאל שוין גערעדט וועגן די פאליטישע קריטיק און אזוי ווייטער, די באשלוסן נעמט מען אין דעם לעצטן מינוט, דאס איז נישט צו גלייבן, אבער ממש אין דעם לעצטן מינוט. איך קען אייך פאראויסזאגן איין זאך, אז צוויי טעג פאר לג בעומר וועט מען נישט וויסן. דאס הייסט מיר דארפן וויסן ממש אין די לעצטע טאג, אזוי גייט דאס. ווייל ס'איז אלץ פאראן פאליטישע דרוקן פון דא און פון דארטן. וויפיל מאל האט מען היינטיגע יאר געזאגט, ממש מארגן איבערמארגן די קינדער גייען צוריק אין קינטערגארטן, א אוונט שפעטער זאגט מען ניין מען בלייבט אין שטוב, ממש א טאג שפעטער, דאס מען נעמט די באשלוס אין די לעצטע מינוט, ס'הייבט זיך אן ראמאדאן, און יא מיר ווייסן פאר ארץ ישראל אסאך מוסלעמענער, און אין הר הבית האט מען געזאגט אז עס איז אפן אן קיין באגרעניצונגען, דאס הייסט אדער כמעט אן אדער אן, איך מיין אז אן אינגאנצן, ווייל די פארן דארט אין די וואקף די מוסלמענישע וואכט פון דעם בארג. יא דארטן, און ס'איז פאראן מיט זיי אן הסכם דורך די יארדאניע, בקיצור זיי זענען דארטן די בעלי בתים, נישט אינגאנצן אבער אין א גרעסער זין, און זיי ווילן נישט באגרעניצן און ס'איז אפן איך מיין אינגאנצן אדער כמעט אינגאנצן. דאס איז זייער זאך, אבער מוז מען אגב אונטערשטרייכן אז ישראל האט נישט נאר א שם אויף דער וועלט פאר זייער גוט באהאנדלען מיט די אידישע איינוואוינער פון ישראל אבער אויך מיט די אראבער, יא? בנוגע וואקסין. יא, איך האב עס נישט געוואוסט. אה, איר רעדט וועגן דעם וואקסין? יא.
וועגן דעם וואקסין דווקא איך האב געהערט קריטיק אז פארשטייט זיך די די איגע איינוואוינער, די איגע בירגער, פארשטייט זיך אז זיי ווערן וואקצינירט, אדרבה מען בעט ביי זיי, פאראן געוויסע עלעמענטן אין ארץ ישראל, זיי נישט צו ברייט אבער עס איז פאראן וואס האבן נישט קיין גענוג צוטרוי אין די וואקסינען און נעמען נישט די וואקסינע, עס איז פאראן די וואס זענען זייער מיליטאנטיש קעגן, עס איז פאראן די וואס זאגן איך וויל ווארטן איך וויל ווארטן נאך, בעיקר יונגערע, עלטערע איז פאראן ווייניגער, און ביי די אראבישע באפעלקערונג און עכפ ביי די חרדים איז דאס מער פארשפרייט, און עס איז א שאד, און מען פרואווט זיך ווענדן צו זיי. וואס איז מער פארשפרייט? צווייגעס וועגן די וואכנער? יא, יא, יא. עכפ די וואס זענען ממש קעגן, און עכפ די וואס זענען נישט שארף קעגן אבער זאגן לאמיר ווארטן, איך וועל ווארטן. איצטער עס זעט אויס אז ס'איז געווארן א מאסן וואקצינירונג, איך ווייס נישט דארף מען דאס זאגן אז דאס וואס זיבעציג פראצענט בערך זענען שוין וואקצינירט צום צווייטן מאל, און דאס נעמט אין זיך אריין א גרוי, ניינציג פראצענט, מער ווי ניינציג פראצענט פון די וואס זענען עלטער פאר זעכציג, מער ווי נײַנציק פראצענט איז דאס איז שוין אריבער, אבער עס זענען פאראן אזעלכע מענטשן, און איז דאס אדרבה, מען גייט ביי די אראבישע באפעלקערונג, מען האט געמאכט דארטן, מען האט פריער געזאגט אז מען האט נישט גענוג געמאכט פראפאגאנדע דארטן, גענוג אויף אראביש, מען דארף עס ערקלערן בעסער דורך די געזעלשאפטליכע פירערשאפט און אזוי ווייטער, אבער ווען מען רעדט וועגן די פאלעסטינעזער, איז דאס שוין אן אנדערע מעשה, איך האב געהערט פארהאן די וואס קריטיקירן וואס מען גיבט זיי נישט גענוג, דא אין ארץ ישראל איז דאס א קליינע מינדערהייט וואס פאדערט מען זאל יא געבן מער און באצאלן, אבער ביי די מערהייט דא איז דאס בכלל נישט קיין סברה, דאס הייסט געבן זיי ווען איידער מען גיבט איך ווייס נישט וועמען, ענגלאנד, איך ווייס נישט וואו, געבן, סתם זאג איך א נאמען, אייראפע, איך ווייס נישט, ווייל מען האט, אויב מען האט איבעריגע. צו געבן די פאלעסטינער איינע פון די עניינים וואס מען טענה'ט איז אז די קאנטאקט איז נאך אלץ פארהאן א געוויסער קאנטאקט מיט פאלעסטינער און דאס איז קען זיין א ישראל'דיגער אינטערעס אבער דאס ווערט נישט און די פאלעסטינער באקומען און נאך א געוויסער צייט האט מען פארשטאנען מסתמא אז מען דארף עס האבן צוליב עקאנאמיע און אזוי ווייטער איז די פאלעסטינער ארבעטער וואס ארבעטן אין ארץ ישראל אין ארץ ישראל אין מדינת ישראל די בעיקר די וואס בויען און אזעלכע סארטן ארבעט די וואס זענען ערלויבט טאקע צו ארבעטן אין מדינת ישראל זיי ווערן וואקצינירט האט מען וואקצינירט עטליכע צענדליגער טויזענטער אבער חוץ דעם איז דאס בכלל נישט אויף דער אגענדע און איך האב שוין געהערט טענות וועגן דעם און מען האט געמאכט פון דעם ליצנות און עפעס אין טאלק שאוס און. אין אמעריקע דאכט זיך, ניין? איז הייסט עס אז ישראל'דיגע זענען קעגן געבן די די פאלעסטינער וואקסינאציעס? יא, זיי זענען, זיי האבן זייער אייגענע געזונט מיניסטעריום און זיי זאלן זיך אן עצה געבן צו זיך, דאס רוב, פאראן א מינדערהייט וואס פאדערט דאס אבער דאס איז א זייטיגער קול וואס מען הערט עס נישט אזוי שטארק. פראן אפילו וואס מען זאגט יא עס פראן וואקסינען וואס וועלן גיין לאיבוד און אבער דאס איז נישט איינע פון די דאס איז נישט קיין קיין רעאלע אפציע. זיי באקומען זיי האבן געקויפט איך ווייס נישט וויפיל וואקסינען די רוסישע וואקסינען וואס אין ארץ ישראל האט מען נישט קיין צוטרוי אין דעם, כאטש איך הער מען האט נישט קיין שלעכטע נייעס וועגן די רוף אבער פשוט איך מיין אז אומאפהענגיגע וויסנשאפטלער האבן עס נישט דורכגעקוקט האט מען מער און זיי באקומען פון דעם כ'ווייס נישט וויפיל ס'גייט דארטן, בקיצור דאס ווערט דארטן פראגרעסירט דער מצב דארטן איז נישט קיין שוידערליכע איצטער מען הערט נישט קיין שלעכטע נייעס איך זאג נאר אז די וואקצינאציע דארטן ווערט נישט געפירט מיט א גיכן טעמפא.
גוט, איז דאס לעצטע מאל וואס מיר האבן גערעדט איז געווען א ספק צי טראמפ וועט אפילו אוועקגייען פון זיין פאסטן ווי פרעזידענט, און איצטער איז גאנץ שטיל, ביידן איז אריין, און איך מיין אז ישראל איז מער ווייניגער צופרידן מיט דעם, כ'הער נישט קיין גרויסע פראבלעמען, אבער וואס איז פון אייער קוק ווינקל דער מצב צווישן ישראל און אמעריקא און דער מצב וועגן שלום פראצעס?
מען מוז, איך מוז אייך זאגן, מען איז נישט זייער אומצופרידן פון ביידען, אפילו די רעכטע רעדן נישט וועגן דעם אז ס'איז זייער א שלעכטער מצב אדער עפעס אזוי, אבער אבער מ'איז נישט איבערצופרידן, מ'איז נישט צו צופרידן, מ'מוז זאגן א פשוט'ע זאך, טראמפ איז געווען טראמפ, ער האט געהאט זיינע פראבלעמען, מצד ישראל איז געווען זייער גרינג און באקוועם און געשמאק, אפילו די וואס זענען נישט זייער רעכטע, אז ס'איז פאראן א פרעזידענט וואס ארבעט מיט ישראל, קאאפערירט מיט ישראל, האט נישט קיין שום פראבלעמען און וויל פשוט העלפן און זיין אין ישראל'ס זייט, דאס הייסט ס'איז געווען זייער קליינע שטרענגונגען, זייער קליינע שפאנונגען אין די גאנצע פיר יאר, געווען אבער זייער קליינע, און איצטערט איז עס שוין אן אנדערע זאך, דאס הייסט זיי האבן שוין פאדערונגען פון ישראל, און מען הערט עס אין פארשידענע אינזיכטן, איך רעד שוין נישט וועגן פערסאנעלע שוועריקייטן צווישן נתניהו מיט ביידען וואס אלע ווייסן אז יא ביז ווען מען האט גערעדט איז גענומען האט גענומען א לאנגע צייט און שפעטער ווען מען רעדט שוין רעדט מען שוין עכט נישט און עס פארשטייט זיך אז ביידען איז נישט זייער א גרויסער שטיצער פון נתניהו אינגאנצן נישט אבער דער מזל אדער דער מזל אדער איך ווייס נישט ווי דאס צו רופן דער ענין איז לאמיר זאגן אזוי אז ביידען איז נישט צו טראגן מיט ישראל, עס איז נישט אין זיין פריאריטעט זיך קריגן מיט ישראל, עס איז נישטא קיין שלום פראצעס צו שטופן, אלץ איז עס א טויטע זאך, איז ממילא כמעט, איז ממילא וואס דארף מען זיך קריגן איצטער, למשל מען האט דערקלערט א בוי פראיעקט אין ירושלים און אזוי ווייטער, האט מען נישט געהערט קיין, ס'איז פארהאן די. מיר זענען געווען צוגעוואינט אז כסדר דער אמעריקאנער פרעזידענט פרעגט יא פארווארפן די אז מען בויט מען זאל נישט בויען עפעס א דעקלעראציע פארדאמען די די אקטן מען הערט עס כמעט נישט אבער יא פון אנדערן זייט למשל די גאנצע דער ענין מיט איצטער רעדט מען דאך וועגן איראן, יא, איז דאס וואס די אמעריקאנער רעגירונג גייט אריין צוריק אין די געשפרעכן מיט איראן, דאס רופט ארויס זארג, איך פערזענליך פארשטיי נישט די זארג, אבער דאס רופט ארויס זארג נישט נאר ביי די גאר רעכטע עלעמענטן, דאס וואס ס'ווערט גערופן דא צענטראל עלעמענטן, לאמיר זאגן די עסטאבלישמענט פון די פון די זיכערהייט ארגאנען זענען שטארק קעגן, און זיי זענען נישט אסאציאירט מיט די רעכטע לאגער, כ'ווייס נישט צו די צוהערער פארשטייען, דאס הייסט די רעכטע די זיכערהייט אנטשטאלטן זענען בדרך כלל די פירער ווען זיי גייען ארויס פון דארטן זענען זיי דווקא אין די צענטראל לינקער לאגער, בדרך כלל דאס רוב, דאס הייסט איז זיי זענען עכ ת נישט צופרידן מיט די געשפרעכן מיט איראן, מען האלט אז דאס וואס די פאראייניגטע שטאטן האט זיך צוריקגעצויגן פון די פון די געשפרעכן און פון דעם פון דעם אפמאך מיטן נוקלעארן אפמאך איז געווען עפעס א גוטער זאך, איך זע נישט מיט וואס האט דאס געהאלפן אבער דאס איז מיין אייגענע דעה. איך וויל דיך איבערהאקן, איך קען דאס נישט פארשטיין, ווייל זינט דעמאלט האט איראן עפנטליך געזאגט אז זיי וועלן מאכן די ריינערע נוסח פון פון נוקלעארע סחורה, און פארוואס איז עס גוט פאר ישראל?
זיי האלטן אז די אפמאכן, עס זענען פאראן צוויי פראבלעמען מיט די אפמאכן, דאס וואס מען האלט אין ישראל, נאכאמאל דאס איז די גרויסע מערהייט פון די ישראלע פירער, זיכערהייטליכע פירער, פאליטישע פירער און אזוי ווייטער, דאס איז נישט קיין זייטיגע מיינונג, אז עס איז פאראן צוויי פראבלעמען, איין פראבלעם איז אז מען ווייסט נישט גענוג גוט וואס איראן טוט און איראן בלאפט און זיי האבן פאר דעם אסאך דערווייזונגען מען ווייסט נישט פונקט און מען גיבט זיי מזומנע געלט מען פארשטארקט דעם רעזשים קעגן זייערע שטיצע און דאס איז דערפאר צוליב אפלייגן דעם פראצעס אין אפאר יאר, דאס האקט נישט אפ די מעגליכקייטן נאר דאס לייגט דאס אפ, איז אין פופצן יאר ארום וואס וועט זיין, נאכאמאל די זעלביגע מעשה, איז בעסער כ'ווייס נישט ווי אזוי צו האקן זיי אין אזא אן אופן אז זיי וועלן נישט האבן דעם כח דאס צו טון, און נאך א צווייטע זאך און אפשר חשוב'ער פאר דעם, כ'ווייס נישט וואס איז חשוב'ער, איראן אחוץ איר נוקלעארן געווער וואס זי פרואווט פראדוצירן, ארבעט אין אסאך ווי מען רופט עס קאווענציאנאלע אופנים דורך אירע שליחים קעגן מדינת ישראל טאג טעגליך. איראן פינאנצירט חאמאס, פינאנצירט חיזבאלא, און פינאנצירט געוויסע גרופעס פאראן אין סיריע, אנדערע גרופעס וואס ארבעטן קעגן מדינת ישראל, יא אין איראק אין אנדערע, אבער וואס ארבעטן קעגן מדינת ישראל פון סיריע, און דאס איז אונזער שונא, דאס הייסט מען זעט זיי, מסתמא זיי זענען גרעסער מבינים פאר מיר, זיי זעען זיי אין די שלאכט פעלדער אומעטום וואס זענען פאראן אין געוויסע ערטער, און די טענה איז אז אויב איראן האט בעסערע געלט און זי גיבט עס ארויס אויף די יוניאן. מען האט נאך א טענה וואס מען פאדערט ביי זיי נישט, קלענער מאכן די ראקעטן פראיעקטן וואס זיי האבן, דאס הייסט מען דארף אזוי פאדערן נישט נאר די נוקלעארע געווער נאר אויכעט די קאנווענציאנעלע געווער מאכן קלענער און דאס איז נישט אויפן טיש נאכאמאל פון די נישט אויף דער אגענדע דאס וואס איז יא אויף דער אגענדע איז געוויסע ראקעטן נישט אויפן סדר היום יא דאס איז פאראן. געוויסע ראקעטן וואס זענען געבויט ספעציעל פאר נוקלעארע וואפן, וועגן דעם רעדט מען יא, אבער וועגן אנדערע ראקעטן פראיעקטן רעדט מען נישט, און דאס איז נאך א טענה. בקיצור, על כל פנים, איצטער איז געווען ווי איר ווייסט א מיסטעריעזער, אדער ווי דארף מען עס רופן, געהיימענער, יא, דארט. א ציבער אטאקע.
אין א נוקלעארן אנשטאלט, און צוליב פאליטישע סיבות פארשטייט זיך האט מען שוין געלאזט וויסן אז דאס איז פון ישראל, מען האט עס געהערט פון דא, נישט אפיציעל אבער כמעט אפיציעל, מיטן וואונק אויפן אויג, דאס מיינט מען וועט ברענגען אפשר, מסתמא אזוי האלט מען אז נתניהו מיינט אז דאס וועט אפשר ברענגען אריין צו זיין נייע רעגירונג אנדערע עלעמענטן. און ווי עס זעט אויס איצטער, אגב, איר וועלט פארט זאגן עפעס א ווארט וועגן פאליטיק, נישט צו לאנג, עס זעט אויס נתניהו האט באקומען די מאנדאט פון די מדינה פרעזידענט אויפצושטעלן א רעגירונג, אבער עס זעט נישט אויס צו זיין אז ער האט א מעגליכקייט דאס צו טון, און דער ענין, ער וויל מאכן א רעגירונג מיט די רעכטע עלעמענטן צוזאמען מיט אן אראבישע פארטיי וואס רעפרעזענטירט די מוסלעמענער ברודערשאפט נישט מער און נישט ווייניגער אין ישראל, נישט ער צום וויל מיט זיי גלייבן, מאכן א דיעל, ווי קען יא, דאס זיין?
אבער אבער ער וויל דאס טון, און די פראבלעם איז אז ס'איז פאראן איין פארטיי, אן עקסטרעם רעכטע, וואס האט אין זיך א כהניסטישע צווייג אויך, און אנדערע זייער עקסטרעמע עלעמענטן, און זיי ווילן דאס נישט ערלויבן. איז דאס איז די איינציגע פראבלעם? איצטער די פראבלעם, די מוסלעמענער ברודערשאפט, די מוסלעמענער באוועגונג אפשר דארף מען עס רופן, אין ישראל, התנועה האיסלאמית, זיי זענען מסכים. וואס האסטו דאס גערופן? א כהניסטישע כהן? דאס הייסט כהן פון די דזשואיש דעפענס ליג? יא, פונקט דער, יא, כהנא, פון דזשואיש דעפענד ליג, דאס רופט זיך כך דא אין ארץ ישראל, עס איז גערעכנט אין אמעריקע פאר א טעראר ארגאניזאציע, יא די באוועגונג האט איין דעפוטאט איצטער, אין ראמען פון א גרעסערע פארטיי פון די עקסטרעם רעכטע, די רעכטסטע עלעמענטן, און זיי זענען נישט מסכים, אין דער ליכוד פארטיי איז אויך געווען. וואס? פרינציפיעל הייסט עס. יא פרינציפיעל פרינציפיעל יא. איך מיין נישט אז זייערע טענה איז איז אן עקסטרעמע אין דער זין. דאס הייסט כהנא איז זייער עקסטרעמע באוועגונג וואס מיט זיי איז אויכעט נישט גוט צו מאכן קיין רעגירונג, אפשר אפשר טאר מען נישט, אבער די טענה איז א טענה וואס מען האט מסכים געווען נישט נאר ביי די רעכטע אפילו ביי די צעטראל לינקע און די ענין איז אזוי די פארטיי וואס נתניהו וויל מיט זיי מאכן א רעגירונג און די לינקע ווילן אויך מאכן מיט זיי א רעגירונג האבן געשטיקט איצטער רעפרעזענטארן אין א מסיבה וואס מ'האט באפרייט א טעראריסט וואס האט געהארגעט, דערמארדערט מיט איסורים, א סאלדאט, סתם א סאלדאט ער האט גענומען אים פאר, מ'רופט עס אין ישראל טרעמפ, היקאפ, נישט נישט היקאפ, אנטשולדיגט, א מענטש וואס שטייט ביי דער גאס און בעט מען זאל אים נעמען, יא ווי זאגט מען דאס? א בעטלער? ניין ניין, א היטשהייקער, היטשהייקער, היטשהייקער יא, כ'מיין זאגן א פידישער היטשהייקער, האט מען אים
סתם גענומען, מען האט אים געהארגעט מיט יסורים, ארויסגענומען די אויגן, כ'ווייס נישט פונקט וואס מען האט גענומען, געווען מיט יסורים געהארגעט, אזא סארט מענטש גייט ארויס פון תפיסה, איז מען געקומען פאליטיקאנטן פון די פארטיי און פון די אנדערע אראבישע פארטייען פייערן מיט אים, און זיי איינע פון די זאכן וואס זיי טוען כסדר איז גייען טאקע באזוכן יענע מענטשן און זיי פארדאמען נישט די טעראר אטאקעס, מען בעט פאר זיי פארדאמען, זיי פארדאמען נישט די טעראר אטאקעס, און דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך, דאס הייסט זיצן מיט זיי אין א פארטיי, דאס ווערט געזען אפשר פונדרויסן אז דאס איז א ראסיסטישע זאך, פאראן ראסיסטישע עלעמענטן אין ישראל, דאס איז נישט קיין סוד, אבער דא איז דער ענין נישט זייער אן עקסטרעמע טענה אז מען קען מיט זיי נישט מאכן קיין, זיי זענען אסאציאירט מיט חאמאס, יא, דאס הייסט מיט דער, און פארוואס זענען זיי מסכים? און זיי פון זייערט וועגן האבן דאס אויכעט נישט געוואלט אלע יארן, נישט מיט די רעכטע נישט מיט די לינקע, איצטערט דערנאך געווארן מיט די לינקע, דערנאך איז געקומען דער מנסור עבאס דער פירער דער היינטיגער פירער פון די איסלאמישע איסלאמיסטישע פארטיי, און ער האט געפירט דאס אזא מין פאליטיק אז מיר וועלן אריינגיין מיט וועמען ס'זאל נישט זיין, נישט ממש אריינגיין, מיר וועלן שטיצן ווער ס'זאל נישט זיין, אבי מ'זאל געבן די בודזשעטן, דאס וואס מיר האבן אונזערע פאדערונגען, דאס רעדט זיך נישט נאר וועגן בודזשעטן, אגב פאראן איין זאך איז די נישט אנערקענטע אדער נישט לעגאלע ישובים פון בעדואינער אין נגב, פאראן פארשידענע פאדערונגען וואס זיי האבן, איינע פון די חשוב'סטע זאכן, א זאך וואס מען רעדט וועגן דערויף אסאך אין ישראל אגב די לעצטע יאר, די לעצטע יאר, חוץ די קאראנע, איז די געוואלדאקטן ביי די אראבער, דאס איז געווארן א גרויסע פראבלעם עס ווערן געהארגעט אלע טאג אראבער, שולדיגע, נישט שולדיגע, מען דארף עס רופן קרימינעלע עלעמענטן, און אומשולדיגע מענטשן ווערן געהארגעט אלע טאג, נישט צענדליגער, יעדן טאג איינס צוויי, כמעט אלע טאג. פון די ווער הארגעט זיי? קרימינעלע אראבישע קרימינעלע מענטשן, דערין דאס וואס ס'איז געווען ס'איז געווען אזא זאך, ס'איז געווען אלעמאל זענען געווען מער אראבישע קרימינאלן אין ישראל ווידער אידן, אבער די פאליציי האט אויף זיך גענומען א גרויסע אויפגאבע רייניגן די מאפיע די אונטערוועלט אין ישראל מען האט עס געמאכט שטארק, אגב ווען מען פארגלייכט זיך למשל צו אמעריקע איז די פראבלעם קיינמאל נישט געווען אזא משוגענע אבער עס איז געווען אזא פראבלעם פון אונטערוועלט און מען האט דאס צעהאקט, דאס הייסט די גרעסטע וואס מען רופט דא משפחות פון מאפיא האט מען צעבראכן, א גרויסער טייל איז זיי זענען אין א שווערע צושטאנד, מען זיצט אין טורמע א גרויסער טייל, און דערפאר ביי די אראבער האט מען ווייניגער אריינגעלייגט כוחות, ווייניגער אריינגעלייגט בודזשעטן, ווייניגער. זענען זיי געווארן שטארקער, איצטער האבן זיי נישט די, אזוי טענה'ט מען, זיי האבן נישט די קאנקורענץ מיט די אידן, אבער זיי זענען געווארן שטארקער נאך, און זיי טערארעזירן די אראבישע באפעלקערונג, למשל מיט נעמען, איך ווייס נישט ווי מען דאס רופן, פראטעקציע, יא, און בכלל אנדערע עניינים וואס זיי פירן דארטן, פאראן א פראבלעם, יא, שמירעגעלט.
יא שמירה געלט, כלומרשט שמירה פראן ע. נאך א פראבלעם ביי די איצטער ווער איז אין דעם שולדיג העכער די אראבישע פירערשאפט איך מיין איז שולדיג אין דעם וואס זיי זאגן אז מען וויל ע פראן א גרויסע אומצוטרוי זיי זאגן אז מען וויל די פאליציי זאל אריין קומען מער אבער ווען די פאליציי קומט שוין יא אריין מאכט מען דעמאנסטראציעס קעגן די פאליציי אסאך מאל און בכלל די טענה אז מצד ראסיזם די מדינה וויל ס'זאל זיין קרימינעלע אקטן, דאס איז א טענה וואס מען הערט אסאך פון אראבער, בעיקר יונגערע, וואס פשוט ביי זיי דאס ס'לייגט זיך ביי זיי אפ אז אזוי איז דאס, און ממילא אויב דאס איז דער צוטרוי איז ווי קען ווי קען מען זיך צונויפרעדן? זייער אסאך מאל אין די מערדער וואס מען הרג'עט אין דער משפחה אדער אויסערהאלב דער משפחה, ס'נישטא די קאאפעראציע פון די משפחות, מען האט נישט די קאאפעראציע,

איז די פראבלעם איז זייער א קאמפליצירטע נישט נאר מצד די רעגירונג אבער די רעגירונג די ישראל רעגירונג האט נישט אריינגעלייגט גענוג געלט ווען ס'איז צווישן די אראבער צווישן זיך גוט בסדר זאלן זיי טאקע זיך נעמען צו די הענט און זיי שטערן סיי ווי סיי איז לאמיר עס נישט זיי שטערן אונז די ארבעט איז אריינלייגן דארטן געלט און דערנאך וועלן זיי מאכן דעמאנסטראציעס אז מיר שטערן זיי, לאזן זיי קריגן זיך צווישן זיך, געווען אזא מין טעדענץ, נישט וואס מ'טוט גארנישט אבער מ'טוט ווייניגער, און פאראן נאך א פראבלעם וואס איך האב נישט דערמאנט, קריגערייען צווישן משפחות, דאס איז א משוגעת וואס איז פאראן אין די גאנצע אראבישע וועלט און אויכעט דא אין ישראל, א זאך וואס מ'זעט נישט אין אנדערע ערטער, דאס הייסט אז איינער א צעדרייטער אדער א קרימינעלער הרג'עט עימיצער פון א געוויסע משפחה, איז יענע משפחה הרג'עט צוריק א מענטש פון די אנדערע משפחה, לאו דווקא דער מערדער, דאס הייסט א קו צוויי א שוועסטער קינד, א ברודער, א פלימעניק.
נקמה, די בלוט, בלוט נקמה, בפרט ביי די בעדואינער, נישט אלע, פארן אלע סארטן אראבער, פארהאן די מער סעקולערע און. מאדערנע משפחות וואס האבן נישט צוטון מיט אזעלכע זאכן אבער ביי די בעדואינער למשל עכ פ ביי די בעדואינער ס'פארהאן אלע סארטן בעדואינער נישט אלע זענען פון די זעלבע שניט פארשטייט זיך אבער אין געוויסע ערטער געוויסע טיילן פון די אראבישע באפעלקערונג איז דאס אנגענומען און דאס נעמט נפשות אלע טאג דאס איז פשוט א משוגענע זאך און דאס איז אלץ ניי אין די לעצטע חדשים? ס'געווארן ערגער ס'געווארן ערגער ס'איז אלעמאל געווען און ס'איז געווארן בפירוש ערגער. איינע פון די זאכן וואס האבן דאס ערגער געטון אויכעט איז וואס די פאליציי האט געהאט אויכעט א געוויסע צוגאנג אז מען מאכט שלום. דאס הייסט אנשטאט נעמען צו משפט צו פארן צוויי משפחות וואס הרג'נען איינעם דעם אנדערן, מאכט מען א סולחה רופט מען דאס, א מין קאנפערענץ פון אלע צוזאמען, און מען רעדט ווער וועט געבן געלט צו וועמען, צו קאמפענסאציע, און א געוויסע משפחה דארף אינגאנצן ארויסגיין פון דעם געגנט, גיין לעבן אין אן אנדערע ארט אינגאנצן, אדער אזעלכע זאכן, און מען מאכט שלום. דאס הייסט, דורך דעם איז געווארן א געוויסער מגיה מעשה צווישן די פאליציי מיט אונטערוועלטניקעס. אנשטאט קריגן זיך מיט זיי האט מען געמאכט מיט זיי פאראנדלונגען, און ער האט געמיינט אקעי דאס קען העלפן, אפשר האט דאס געהאלפן פאר א געוויסע צייט, איצטער האט מען געזאגט אז מען מוז בייטן די די דאס האט מען געבעטן, דאס דאס וועט שוין נישט זיין מער אזוי זאגט מען, איך האף, און מען דארף אריינגיין אין א קריגן אריינלייגן געלט אין דעם, איך ווייס נישט, איך בין נישט איך בין נישט זייער אפטימיש, ווייל אפילו מיט אריינלייגן געלט, מען דארף האבן די קאאפעראציע, מען דארף האבן א געוויסע מינימאלע צוטרוי. מען מאכט דעמאנסטראציעס, מסתמא איך זע איך זע אז איר זענט נישט אזוי באהאווענט אין דעם, מען מאכט דעמאנסטראציעס ארום די וועלט, ארום די לאנד פארשטייט זיך, אז מען גיבט נישט גענוג געלט, מען האט געעפנט א פאליציי סטאנציע אין עפעס אראבישע, איך געדענק נישט וואו, אין טירעך, איך געדענק נישט וואו, האט מען געמאכט גרויסע דעמאנסטראציעס אוועק ווארפן די פאליצעיס, אנטשולדיגט וואס ווילט איר, דאס הייסט אז מען מאכט דעמאנסטראציעס אז מען גיט נישט גענוג ברענגט מען אריין פאליצעיס זאגט מען איז דאס אויך נישט גוט איז פארהאן א גרויסער אומצוטרוי, און נאכאמאל ווען מען רעדט יונגע אראבער זאגן אז די מדינה צוליב די ראסיסטישער כ'ווייס נישט וואס פאליטיק וויל די אראבער זאלן הרג'נען איינער דעם אנדערן אויב דאס איז די מיינונג איז דאס א זאך וואס איז שווער מען זאל קאאפערירן מיט די פאליציי ווען זי קומט שוין יא אריין, איז דאס איז א גרויסע פראבלעם, איך בין מסכים פון איין זייט מען קען זיי פארשטיין אז ס'ווערן געהארגעט אזויפיל און מען געפינט נישט די מערדער, און אסאך מאל ווען מען הרג'עט א איד געפינט מען די מערדער אסאך שנעלער, נישט אלעמאל אבער אסאך מאל איז דאס א פראבלעם, נאכאמאל איך וויל עס אונטערשטרייכן נאכאמאל ווען מען פארגלייכט מדינת ישראל מיט ניו יארק, מיט שיקאגא, מיר האבן נישט קיין פראבלעם פון אונטערוועלט, דאס הייסט דער פראבלעם איז זייער א באגרעניצטער, אבער דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען רעדט וועגן דעם זייער אסאך, אייכעט אין די פאליטישע הינזיכט ווען מען רעדט וועגן א פאליטישע דיל, פאליטישע הסכם צווישן די רעכטע צי די לינקע צי צענטראלע צי ביי די רעכטע גופא פראנט בענעט מיט די אראבישע פארטייען, איינע פון די זאכן אויפן די שפיץ איז דער ענין פון די די די די זיכערהייט די פערזענליכע זיכערהייט פון די אראבישע באפעלקערונג אין ישראל. אונז מאכן קלאר דאס איז פון זיכערהייט פון איינער דעם צווייטן פון אראבער פארברעכנס פון איין אראבער אויף א צווייטן. נישט אידן קעגן אראבער.
נישט אידן קעגן אראבער. איז א יא איז א.
מ'זאגט נאכאמאל מ'זאגט די אראבישע אונטערוועלט איז געווארן שטארקער און די אידישע אונטערוועלט געווארן שוואכער. דאס איז א טעדענץ פון כ'ווייס שוואס פֿופֿצן יאר אפשר, און ס'איז געווארן ממש די ערגסטע לעצטנס. אסאך אידן באצאלן אייכעט, אגב שמירה געלט ווי מען רופט עס פראטעקשאן, צו אראבישע קרימינעלן אין דרום אין צפון גיי פארשידענע ערטער, גאנצע מארקן וואס מען זאגט אז מען באצאלט מער ווייניגער אבער ס'איז פארהאן אזא זאך. יא, איז צום סוף
קענסטו געבן אינפארמאציע וועגן דיין ראדיא פראגראם זאל מען הערן ווי אזוי מען קען דאס הערן אין לאנד אויפן אינטערנעץ אויף פעיסבוק און נאך אביסל וועגן וועגן די מצב פון ישראל אידיש ראדיא. יא די ישראל אידיש ראדיא איז זייער אן אלטע ס'האט זיך אנגעפאנגען אין די סוף פערציגער יארן מען האט טראנסמיטירט בעיקר איך ווייס מען האט עס טראנסמיטירט בעיקר פאר די די וואס זענען געווען ארעסטאנטן אין ציפריס, קפריסין, און דארטן געווען, מען האט דארט ארעסטירט, די בריטישע האבן ארעסטירט זייער אסאך אידן וואס האבן געוואלט עולה זיין קיין ארץ ישראל האט מען ארעסטירט דארטן, איז זענען דאס רוב זענען געווען אידיש רעדנדיגע האט מען צוליב פאר זיי טראנסמיטירט אויף אידיש. ווען מען האט אנגעהויבן מיט טראנסמיטירן אין פרעמדע שפראכן דאס איז געווען די ערשטע און געווען די מערסטע שוין, מיט דער צייט איז עס געווארן שוואכער, בכלל די דיסטאנציע צו טראנסמיטירן צו פרעמדע שפראכן געווארן שוואכער, און איז די אידישע אוידיציע געווארן ביז צו א פערטל שעה א טאג, איצטער איז דאס אין די נייע טראנסמיטירן קאאפעראציע פון מדינת ישראל ווערט עס טראנסמיטירט אלע פרייטאג אי אין רעקא, וואס דאס איז טאקע אין פרעמדע שפראכן, און אי אין פאנא קולטור סטאנציע, וואס איז געווארן שטארקער און בעסער, האט בערך זעקס זיבן פראצענט רעיטינג, איז דארטן ווערט עס אויך טראנסמיטירט, מיר טראנסמיטירן פרייטאג צוויי אזייגער מיטאג צייט, אין כאן תרבות, די קולטור סטאנציע, קולטור קאנאל, און אין א פֿינף אזייגער אין קאן רעקא וואס דאס איז אין פרעמדע שפראכן, דאס טראנסמיטירט דער עיקר אויף רוסיש, אגב, מער ווי א האלבע טאג טראנסמיטירט מען אויף רוסיש, זיי האבן עכט אנדערע שפראכן, ענגליש, פראנצייזיש, שפאניש און אזוי ווייטער. יא, די אידישע ראדיא, מיר רעדן וועגן נייעס און וועגן אידישע קולטור, מען מאכט אן אינטערוויו וועגן קולטורעלע עניינים און מען רעדט עכט וועגן פארשטייט זיך נייעס, פאליטיק, אזוי ווייטער, צוזאמען מיט מיר ארבעט אין נאמען פון דער אידישער, דער נאציאנאלער אידישער אינסטאנץ, אינסטאנץ ווי פאראן א מלוכישע אינסטאנץ פאר אידיש אין ישראל, בכח א געזעץ פון די ניינציגער יארן, איז מכח זיי ארבעט מיט מיר צוזאמען מיכאל, ר' מיכאל פעלזענבאום, דער אידישער דיכטער, שרייבער, דראמאטורג, איז ער ארבעט מיט מיר אינאיינעם. איז איר זעט אן אפענע אינטערנעץ פארשטייט זיך קען מען פשוט נישט שרייבט אידישע אודיציע אידיש ראדיא אויף אידישע אותיות אויף גוישע גלח'ישע ענגלישע אותיות וועט מען עס זייער גרינג געפינען פאר אן אזא מין פאדקעסט וואס מען קען הערן די אודיציע נישט נאר בעת מעשה און אדרבה שיקט אונז מיר האבן א פעיסבוק זייטל, און זיי זענען זייער צופרידן צו הערן פון צוהערער פון ארץ ישראל, פון אויסלאנד. אדרבה, מען האט עפעס פארשלאגן, פרעפאזיציעס, מיטן גרעסטן כבוד. וויאזוי האט איר אדער וועט איר דעקן דעם יום העצמאות אויף אייער קאנאל דאס יאר?
כ'האב נאכנישט באשלאסן, אבער כסדר מ'רעדט וועגן וועסט מ'רעדט מיט עפעס אפשר וועל איך שמועסן מיט אים, איך האב גערעדט מיט אים פרידיגע וואך, דאס איז נישט אויפן ראדיא, איך האב גערעדט מיט אים, אפשר וועל איך רעדן מיט דאקטער מוטי פרידמאן, ער איז א גרויסער פארשער היסטאריקער, ער שרייבט אסאך וועגן הרצל'ען, אפשר וועט מען רעדן וועגן דעם, ציוניסטישע לידער אויף אידיש האבן מיר מער ווי גענוג, איך ווייס נישט צו די צוהערער ווייסן, און יא, אידישע, אפילו שלום עליכם איז געווען א ציוניסט און געשריבן ציוניסטישע מעשות. איז עס פעלט נישט איבער וואס צו שמועסן. הום.
אגב, דאס דערמאנט מיר אז היי יאר האבן מיר פארלוירן דוד עשת. דו קענסט דעם נאמען, דעם זינגער? יא, זיכער, זיכער, זיכער. דוד עשת איז געווען א זינגער און האט געזונגען צווישן אנדערע ער האט איבער, נישט ער האט איבערגעזעצט אבער ער האט געזשירט, געזונגען די איבערגעזעצטע אידישע לידער פון נאך דעם זעקס טאגיקער מלחמה, געווען א גרויס
אויפלעב, יא, געווען א גרויסער אינטערעס, ירושלים שטאט פון גאלד, און אנדערע, יא, אידישע לידער, און צו שפילען ארום דער צייט. קאוויד זיין אנדענק, און יישר כח דיר, און א גרוס צו מיכאל פעלזענבאומען פאר אייער וואונדערליכע אידישע ראדיא פראגראם, און א פרייליכן יום עצמאות. א גרויסן דענקעך, א פרייליכן יום עצמאות, א דענקעך ר' מאיר, אסאך הצלחה אין אייער ערודיציע. אמן, גם אתם, כל טוב.